Lesedi, Kganya, Psalm chapter 6 verse 1 to 10. Psalm ye ke rata gore o e bale ge o ikwa dilo tša bophelo ba gago di sa sepele gabotse o ikwa o nyamile mo moyeng o bona dilo tša dihlakahlakana o bona o e ba le malwetši mo mmeleng wa gago ene gape o bona o ena le bantlhoi ba bantšhi ba e le gore ba gare ba go foša ka marumo ba sa fetše o bona go e ba le negative energy tše dintšhi ka ra bophelo ba gago tše le gore di tliša lefifi le lentšhi ka ra bophelo ba gago mo e leng gore o bona o aparetše ke lefifi le ditoro tša gago bošego e ba toro tše le gore di a tšhoša o phafarega o phafarega o tšhogile o phafarega o rurumela ditoro tša gago e ba ditoro tše le gore o kgona go bona le wena gore ke nnete ke a šomišiwa ke nnete moya wa ka wa šomišiwa ene gampe ene ebile ga bohloko so ke rata gore o ba le pisalmie gore o kgone go di feta di-negative energy ka mokana ga tšona o di tloše ka ra bophelo ba gago o di kobe kana psalm ye king o invite lesedi ka ra bophelo ba gago gomme ka lona lesedi le king bana ba gago ka mokana wa tlo boela fase negative energy di tla boela morago mo di tswang gona le meleko e tla boela morago ka yona psalm ye king o humana pholo ka ra bophelo ba gago o robola botse bošego go lora ditoro tše dibotse wa goba wa ba le dipone tše dibotse tše le gore ka tsona go kgwetša melaetša ya mengwele a gago ka yona psalm yekhi re fenya bathakathi re fenya manaba re fenya meleko re fenya di-negative energies psalm chapter 6 verse 1 to 10 morena a mphodiše sefela sa dafita sa mohlabeledi ka dinaka le makope Morena, Senkotle o befetšwe. Sentshole o sa galefile. Nkgaogele, Morena, ke fedile maatla. Mphodiše, Morena, mašapo a ka a tšhogile. Pelo ya ka e tšhogile kudu, Morena, gomme Wena O tlo feletša kae? Bowa, Morena, hlakodiša moya wa ka, o mphološe ka ge o le yo botho. Hleng ga gago wa go tlo go elelwa ge a hwile kua bodula bahu o sa tlo retwa ke mang. Ke bile ke lapile ka phegelo tša ka, marobolo a ka ke lala ke a kolobiša, mme dilao tša ka di senyega ka megokgo ya ka. Mahlo a ka a go hlometše ka go lla, a rotola ka ge ke atetšwe ke bahloi. Nkgomeleng, lena badirabobe bohle, gobane Morena selo sa ka o se kwele. Morena o nkwele ge ke mo llela, o ntumetše ge ke rapela. Manaba a ka ohle a tlo lewa ke dihlong, a tlo tšhoga gagolo, a go ma a lwe ke dihlong e sa le semetseng. Amen. ka yona psalm ye ke sa tswelang go e bala ke tlo kgopela le wena o lighte di-candles tša gago o rapele o e bule o e bale ka yona psalm yeke ke rata gore re tsene ka ra ngwaga wa 2023 ka maatla re seke ra tsena ka ra 2023 ka letšhogo re tsene ka ra 2023 re tseba gore mana ba rena re tlo a fenya mana ba rena re tlo a fenya physically ka go ke protector ebile re tla fenya spiritually ka dithapelo ka yona psalm ye lesedi la kganya ka ra maphelo a rena re latlha tše dimpe tše re be gore di dira mohlomong e re sa elelwe gore ke dilo tše dimpe goba mohlomong re elelwa re di dira ka bomo ka tšona re tlogela masebo ka tšona re tlogela go dira dilo di-short cut ka tšona, re tlogela go bear-a di-grudges wa kgwetša re tshwere batho ka dipelo ka tšona, re tshwarela ba e le gore ba re fošeditše ka tšona, re kgopela tshwarelo go ba e le gore re ba fošeditše ebile re kgopela Modimo wa rena, Modimo wa nnete, Modimo wa toko, Modimo wa lerato, Modimo wa neng le neng a re tshwarele gore re kgone go hwetša peace ka ra maphelo a rena. Lesedi kganya.